Achte Part bäi der Letz Showronn haut, jo mä mer Schlusstréch net an de Let's Play, keng Panik, mä an d'Early Period mat Mario Bros. Net de Super Mario Bros. De Mario Bros. Selwer, nämlech den 19 Dezember 1986 a Japan erauskomm, de 15 Februar 1987 an Amerika, wou mer eis éischter dorun runtaaschten. Ah, déi Musek ass herrlech! Mir gesi lo hei, wann zwee Spiller wieren, wéi et géif ausgesinn. Ech kann Iech leider just. One-Player-Modus haut presentéieren, Hashtag keng Kollegen, Hashtag VGLU ass Schold drun dat aner Leit keng Motivatioun hir fannen, dat mol einfach esou ne. Allez, mir maachen elo hou mol e quick summary nach an der Zäit wou mer hei de Replay gesinn. Du hues zwou Méiglechkeeten, wéi der gesitt, entweder du spills alleng, aka du bass Mario, oder zesumme mat Kollegen als Mario a Luigi an du dréis dech domadder an d'Röhrenabenteuer. 't ass e Kampf géint onendlech Welle vu Géigner. Mir sinn elo an der Phase eent hei. Du kanns sprangen, du kanns punchen, du kanns kicken. Voilà, mir kënnen och Coins sammelen. Also et ginn dräi Weeër sech duerch déi verschidde Phasen ze schloen. Mir sinn elo an der Phase eent, dat ass nach déi simpelst an wéi üblech d'Zil vun deem heite Spill, wéi kann et anescht sinn, an der Early Period Ech kéint iech am Fong rätsele loossen, extrem schwéier, wann der uewen déi Highscores gesitt, ne, et ass eeben den héchsten Highscore soll een et maachen, et ass nach Kate-Spill am Fong och gewiescht an der Zäit, dann ass et op d'Ness eriwwer gaangen an jo esou ass dat. Also mir hunn dann dee ganze Punkt schonn duerch. Dir gesitt elo hei een E-Sportler um spillen. Mir ginn déi Turtles, déi Schildkröte mol haut Badgen. Déi kënnen och d'Faarwen änneren, wéi der gesitt. Wa se eng Kéier der Dickst ginn, da gi se rout. Schumme sech ze vill, schumme sech net ze vill, dat weess et net. An jo, et muss een eng gewëssen Unzuel vun deene packe pro Phas an da kënnen ëmmer erëm virun. Hei elo eben opzepassen, schonn haten mer bal eng Schladdeschbake krut an et ass eben déi doten och ze kréien. An et ginn zwee Game Modes, och traditionell, dat ass jo och mëttlerweil ëmmer erëm erakomm, da mierkt een, mir si wierklech och zum Schluss vun der Early Period. Wien der déi aner Pads net matkrutt huet, dee weess et elo hei, Game A ass d'Beginner Difficulty, also d'Schwieregkeet fir en Ufänger oder fir Let's Player, kéint ee elo scho erëm soen, oder just fir mech erëm, hust, hust, hust. An da gëtt erëm Game B Modus, voilà hei stierwe mer souguer am Beginner Difficulty Modus. De Game B Modus ass Expert Difficulty, also Experten ënnert sech, Schwieregkeet fir Pro Gamere, fir d'E-Sportler hei am Land. An d'Géigner spawnen einfach hei méi simpel ronderëm. Du stierfs net sou oft wéi hei. Méi oft an se recoveren och vill vill méi schnell. Dir gesitt jo, se kommen aus den Röhren, aus den Pipes do eraus. De Mario muss also erëm fir Uerdnung suergen. Haa, hei gëtt laang, et mer leider net beim éischte Versuch. Ech hunn zwee, dräi Versich dra geklaakt. Elo nach eng Kéier den den éischte Modus, also de Game A Modus an dann herno gi mer och de Bee Game B Modus kucken. Mee. Alles an allem et een zimmeli nämmlech, also et ass ëmmer phaseweis wou dat viru geet an du hues eben och an two players kann ee wierklech drop erwähnen du den éischte spillt ëmmer de Mario dat gesäit der et ass de Mario is in number one och wann de Luigi dat ëmmer seet ne kleng Ironie dra gebaut de Klempner hei a sengem doheem, wou e soll schaffen. E muss fir Uerdnung suergen, dat hu mer och am Titel stoen, dat hu mer iwwerall stoen. An den zweete Player, de Luigi. An bei Two Players, ech hat wierklech wëlles, fir et am Zweespillermodus iech hei ze presentéieren, et ass d'Masterfro vun de Masterfroen. Si mer Kolleegen? Oder si mer Feinden? Du kanns zu zwee dech zur Sau maachen an dem Spill, oder du spills zesummen am Team, kooperativ oder kompetitiv ass eben d'Fro, an dat ass alt erëm e Beweis. Nintendo huet net vill mat E-Sport um Hutt, mee sinn awer wat kompetitiv Zeen ugeet vun Ufank un mat kënne schwätzen. Hunn et bëssen lénks leie gelooss, déi Vertrag-Gedöns-Déngens. Ass net hieres an jo sou gesäin daat hei verschidden Phasen nach. Mir hun eben d'Standardphas wou d'Objektiv ass wéi mer et elo gesin d'Schildkröten hei ze zerklappen an spéider gesi mer nach aaner Géigneren. Keng Panik ech si bessen méi wäit viru komm wéi der dat gemengt hut an och méi spéit nach eng weider Phas. Also et gin zwou verschidden Phasen wou daat ganzt. nach gewise gëtt. Also mir dat do elo gemeeschtert. Elo ass eben déi Bonusphas déi ech wollt uschwätzen. Ech hunn e gudden Timing haut. Bonusphas, mir sollen eise Skill beweisen. Collect the coins, 10 Coins an 20 Sekonne sollen se kréien. Et wäert mer hei warscheinlech net geléngen, mee domadder kanns de jo mäin Highscore erop pushen. Ech hu jo gesot, ech weisen iech et eng Kéier. Et huet kee Wäert hei e Speedrun doduerch ze maachen, ass net méiglech. Et geet ëmmer erëm virun, dat ass e repetitivt Spill, dat schéint d'Spiller aus de. spéiden achtzeger Joeren, a mir ginn elo an d'Phas 4, wou mer een neie Géigner wäerte kenneléieren, nämlech de Mister Krabs vun deemools. De Spongebob huet och seng Originne vun Nintendo, wosst der dat? Nee, nee, wosst der net? Maja, dat huet der elo beim VV Bandy-Kay haut erëm geléiert. Déi Krabben hunn och. Salzeg Momenter wéi et gesitt wann se enke getraff gi sinn, geet net duer, do muss ech schonn zeemol ditschen. Da ginn et nach Facteflies gi se genannt, hunn ech leider net d'Méiglechkeet gehat fir esou wäit erop ze kommen, ech hat mat deene Krabben hei scho wéi der gesitt genuch ze dinn. An et ginn nach da virun waars de méi wäit kënns, et ginn nach d'Freezies. Freezies Ice Climbers soen ech just, ass och net sou flott. A wéi mer et virdru gesinn hunn, et ginn nach weider Items, nämlech de rouden an de grénge Feierball, eng Referenz op Mario an Luigi, och hir Méintfaarwen. D'Coins hu mer och scho e bësse gesammelt. An am Fong hätt ech elo schonn alles hei duerchgeschwat. Am Fong, wéi gesot, du kanns émmer nach Punkte sammelen, de Scoring-Modus, wars de méi Kombos man nemes. Wars de méi Punkte sammels, logescherweis, ne? Mir si lo schonn an der Phas vun Wupp komm. A lo wou ech do ronderëm gesprong sinn, et Powerblock, dee muss de ganz, ganz clever benotzen, net wéi hei wou mer eis elo ofkrazen. An Dir mierkt och, en huet e Liewe méi, nämlech dat ass erëm en extra Hibo-Liewen, dat mer elo komplett erëm wechkreien. Wann s de 20.000 Punkte gescored hues, kriss s de erëm en additional Käppchen do uewe lénks gewisen. Also dat ass, Dir mierkt, Eng Early Period 1986, 1985 déi Zäiten. Mir hate lo eng laang Paus an dësem Let's Show Domaine, mee et huet sech déi Zäit alles ëm dat nämlecht gedréint. Nintendo weess wéi se et Sue gemaach hunn an der Zäit, hunn et mëttlerweil awer leider vergiess, mee jo, esou ass dat. Mir gesinn ebe lo hei nach d'Krabbe kënnen och der Gringel-Zëscht ginn, An voilà, an se kënnen och salzeg ginn. Dat do ass mäi Maximum deen ech erreecht hunn. Ech maache lo nach de Game B Mode fir iech eng Kéier. An an där Zäit kann ech scho bal soe verabscheet sech ee vun der Early, also vun der Ufankszäit vun der nes Mini, well mir hu se op der, also op der nes, pardon, net Nintendo Entertainment System. An e spillt op der nes mini. Ëmmer erëm oppassen wat ee seet, well besser Opnam Méiglechkeete ginn. Mir verabschiden eis elo vun der Early Period, kann een nach bëssen diskutéieren wat an der Early Period soss nach erauskomm ass. Ech mengen dat maachen ech och elo haut. Mir haten Donkey Kong Null. Mir haten Donkey Kong Junior Mafaz nach kënne spillen, do war awer mathematesch Donkey Kong 3 gouf et. Popeye hat och nach eng seng Zeen, Gumshoe, Mach Rider an Urban Champion. Dat ass wierklech schonn alles vun de Spiller gewiescht. Nintendo huet sech jo entscheet vum Best of op der nes Mini, Donkey Kong, Donkey Kong Junior, Mario Bros, Super Mario Bros, Excitebike, Ice Climbers, déi si och nach vum ganze Release. An dee Moment ass et eeben esouwäit komm. Mir hunn d'Early Period vun 1987 vun enger Konsol duerch an ech denken elo, wou der elo hei gesitt, dat ass e bësse méi séier awer am Ufank och komm, kann ech iech soe wéi et virugeet mat eisen Projeten, well elo gëtt et wierklech ganz, ganz salzeg déi nächst Zäit. Mir kommen an, wat kënnt no Early Period? Der kënnt bësse roden, ech loossen iech bësse raden, wat kann et nëmme sinn? Nee, net schonn d'Enn vun Nintendo, wéi verschidde Leit dat vläicht ëmmer hafen, mee mer ginn dann an d'Middle Period, dat ass den Zäitraum 1987 bis 19. 89 an ech wäert Iech do folgend Spiller presentéieren, haaptsächlech Kid Icarus, e Punch-Out, The Legend of Zelda gëtt bëssen ugespillt, Metroid wäerte mer och nach e bëssen uspille kënnen, Super Mario Bros. Zwee, leider keen Duck Hunt, deen ass net dran, The Legend of Zelda Three misst och normalerweis méiglech sinn. Mir hunn dann och nach To the Earth a sou virun a sou fort. Also et geet wierklech elo mat Salzeschen un. Kid Icarus starte mer. Ech wäerten iwwert d'Summer Méint nach e bësse probéieren do vläit e Let's Play souguer draus ze maachen, sou grouss ass dat Spill net. Metroid kann ee bal zum Release vum Metroid um 3DS erausbrénge passen, wee weess. An The Legend of Zelda, do maachen ech kee Let's Play, d'Leit dëst souwisou. Wéi gesot. Hei kucke mer eng Kéier mat de Krabben eis e bëssen ze améséieren. Soen ech erëm Merci fir d'Kucken an der Zäit schonn erëm. Et war e bësse méi laang gi wéi geplangt, mee jo, esou ass dat. Allez, ech hoffen, ech konnt Iech d'Spill gutt presentéieren. Mario Bros, e Favorittespill? Schreift mer an d'Kommentare, wat Dir vum Spill sou vun der Kandheet verhalen hutt. An nächst Kéier geet et da virun, wahrscheinlech Mëtt September, mam gudden Icarus, dem Kid Icarus.